Thimmi cu Zafniah dal thum cang hleisarihnak zawn hi a si. Bawipa na Pathian cu nangmah kha him tein umter awkah na chungah ralkap bantukin a um ko. Na cungah a lung aa lawm lai i a tha a nuam lai.

Dal kul le dal kua, caang hleithumnak le caang hleilinak hi a si. Nan ka kawl tikah nan ka hmuh lai. Nannih nih nan lungthin dihlak in nan ka kawl tikah keimah cu nan ka hmuh lai tiah Bawipa nih a ti. Kan relmi, kan van theihmi Cathiang, Bawipa nih a thar in thluachuahnak kan pe ko seh ti kha ka hin van chim hmasat ka duhmi a si. I tuchun ni ah hin Zephaniah nih a chimmi, nangmah ka him tein umter awkah na chungah ralkap bantukin Bawipa na Pathian cu a um ko timi hi tuchun ni ah hin ruat ṭi hna u sih ti a ka duhmi a si. Pathian a um ko timi hi tuchun ni ah hin chim ka van duh bikmi cu a si lai. Cucu ka van nolh ṭhan lengmang te dingmi zong a si. Pathian a um ko. Pathian na chungah um ko. Kan chungah Pathian a um ko. Ka ca Pathian a um ko. Na ca Pathian a um ko. Kan Khrihfabu chungah Pathian a um ko ti kha tuchun ni ah hin chim ka van duh bikmi cu a si. Ih tulio hrawng thawngpang, thlihran, sining vialte cu tuan deuh thawngthanhnak ah khan ka rak chim cang i miam van zaw chin lengmang, mi zong a thi miam van um chin lengmang. Sizung a phanmi an tam chin lengmang. Ti bantuk thawng kan van theih tikah hin cun thinlung hi a nuam lo taktak kha si. Zei ruangah dah hi zawtnak hi hitihin a um peng ko? Zei ruangah dah hi harnak hi a dongh khawh lo? Zei ruangah dah Hi thil hi kan ton chin lengmang. Tampi ruah ding khi a um. Hika Australia a ṭhu dirmi kannih ca le bang ahcun ruah ding hi a tam ko. The Gospel Coalition timi bu nih online in cazual an chuah lengmang tawn i macu ah ca ṭial vemi pakhat amah cu nu a si i Brisbane ah hin Khrihfabu pakhat zong a vapa he uh, church planting a tuahmi an si cu nu nih a ṭialmi ahcun Bawipa nih hin a kan kaltak a si maw Bawipa nih hin a kan hlonh a si maw? timi kha a tlangtar ah a ṭialmi a um. Australia nai hrawng kan tonmi vialte kha a capar chungah cun a van ṭial i ram mei a kangmi kha thlapa thlanga chung hrawng kha a si le Kha ram mei a kanghnak ah khan saram tampi khi laikeng ti bantuk le a nungmi vialte an tel chih a si ahcun billion in an thi ti kha an chimmi a si. Zapi nih kan hmuh khawhmi ah Kuala te pawl hna, khangkuru te pawl hna, mei nih a kangh hna i he tiah khan zaangfak in a thi rih lomi an va hmuhmi hna he ti an thlopnak hna te pawl kha a si. Tam tuk saram an thi. Kanmah New South Wales lebang ahcun a khua ningpi in mei nih a kanghmi hna zong an um i minung zong an thi i Hmun tampi ah Newsawt tual lawng hlah, South Australia, Adelaide pawng Kangaroo Island timi te pawl hna si ah Victoria Strait chung zong si ah Perth lei Western Australia lei an si ah khan mei nih khan fak tuk in a kangh i cinthlak zuatkhatnak vialte zong kha a hrawh timi zong kha thil sining kha a cang taktakmi kha a si. Fak tuk in Australia kha mei nih a van kan kangh. Saram tampi an thi. Minung in le lo an thi, an sung. Kan sung. Rawhnak tampi a van um. Macu hmanh a van dih. Thu hlan ah Zeitindah kan i sersiam ṭhan lai ti hmanh khua an khaan khawh rih hlan ahhin Talukram Wuhan khua ah khan atu i coronavirus zawtnak cu a hram a van i thawk timi kha thawngpang kha a rak lut ṭhan. Mahka lio khan atu i caṭial nu nih hin capar kha a rak ṭial lio caan kha a si. A van langhter chapmi cu Hitluk in Australia ah sungzatlaknak le fahnak ngaihchiatnak kan ton ahhin atu Wuhan ah mi tampi hna cu sizung ah he tiah ka thi la maw ka nung la maw tiah sizung kai hna i fak ngaingai in atu hi Wuhan khua zawtnak a tlung. Hi vialte zoh tikah hin Hi vialte zoh tikah hin ziah Bawipa nih hin a kan kaltak maw si hnga? Bawipa nih hin a kan hlawp maw si hnga ti kha a tlangtar ah khan a van langhtermi kha si. U le nau le hna, Na nunnak ah hin Bawipa nih hin aa kaltak. Hlawt timi biafangtu cu a pin deuh caah hin van i chiah ta rih u sih. Bawipa nih a ka kaltak, Bawipa ka sinah um ti lo tiah lungzornak, Ruahnak, ṭumchuknak le lungdonghnak hna a ngei sualmi Khrihfabu chungah hin kan um sual hna hnga maw? Minung nih hin raithawinak hi kan tuah lengmang tawn hna i Cu raithawinak kan tuah tikah hin a lang ngaingaimi cu kan cungah ṭhatnak um caan deuh ah hin a si lengmang tawn. Chawlet hawl kan kawl hna kha hlawhtlin ruangah maw, kan ngandam ruangah maw, Rian kan ṭuannak ah hlawh kan tlin ruangah maw thluachuahnak kan co caan te pawl le kan cung a ṭhatnak um caan ah hin raithawinak hi tampi kan tuah tawn. Cu bantuk caan hna cun Pathian ka sinah um ko, Pathian kan chungkhar sinah um ko, Pathian thluachuah hi pakhat nu pakhat in kan dong ko tiah Pathian sinah kan i lawmhnak cu kan chim i a thluachuah kan rel. Pathian a um ko ti kha kan i fiang lengmang tawn. Sihmanhsehlaw zawtnak, fahnak, damlonak hna nih a kan tlak tikah, harsatnak nih a kan nenh tikah, rawhralnak hna kan ton tikah, innchungkhar ah nupi le va le karlak ah buaibainak hna fak tukin um tikah, Sungzatlaknak te pawl hna kan ton caan ah ngaihchiatnak hna kha ram leng ah pakhat hnu pakhat in kan theih tikah ziah Bawipa ka sinah na um lo maw? Ziah Bawipa na ka kaltak maw tiah kan ruah caan hi tampi a um khomi a si. Cucu zumtu tampi nunnak ah hin biahalnak a um lengmang tawnmi a si. Nangmah zong kha ṭha tein i ruat ṭhan tuah. Bawipa na hmuh khawh lo caan hi tampi a um sual ve maw? Ka ngaihchia tukmi Thil pakhat a um. A liam cia March thla ni kul le ni sarih ah khan a si. Vulei cung thong thannak newspaper pawl le news tampi ah hmanthlak pakhat a rak cuang i a kong an ṭialmi ruangah ka ngaihchiatnak cu a si. Cu hmanthlak cu zeidah a si tiah cun Saint Peter Square timi ah Pope kha amah te lawng thla a camnak hmanthlak te in thlakmi a si. Saint Peter Square cu Vatican Ahhin a ummi a si i Vatican cu nan theih bantukin vawleicung ah milu in a tam bikmi Roman Catholic Roman Catholic hi vawleicung ah hin 1.3 billion hrawng an si. Cunak zong an tam lai i Cu i an headquarter ṭhapi umnak a si Vatican cu. The Holy See ti zongah a min an auhmi a si. Ramdang sinak tein Rome khualipi chungah a ummi a si. Eka zariat le hleika ṭhawng a kaumi khua le ram a si. Pope a ṭhutnak hmun a si. Kum fatin te hi an tuanbia kan theihnak ah kum khat ah voi hnih paohpaoh hi Christmas ni ah le thawhṭhan ah hin Pope nih thlacam piaknak hi a hleice in a hlei in a naihpi tawn hna i macu ahcun St. Peter Square kha hmunpi kha minung an khat. Cu hmun cu thongkhat le zaruk le sawmruk le kum sarih kum ah khan an rak sari an rak ommi a si. Minung Minung tingthum tiang a tlummi hmun a si. Kan van hmuh khawhnak ding caah van chim ka duhmi cu kum thong ni hleili i pop rian an i chanh lio ah khan minung tingriat bak khaka hmun ah khan an rak phan hna. ka kaa hmun kha tiliam in an liam hna. Kum khat ah voihnih hi Pope nih a hruai hna i thlacamnak a ngeihpi hna. Vawleicung hmun kip ka kip in Catholic zumtu hna cuka hmun ah cun tangka tampi dih in an i pum hna i cuticun caan an hmannak hmun a si. Matu hmun cu Tukum March thla ni kul ni sarih i Pope nih thlacamnak a ngeih lioah minung pakhat hmanh an um lo i king zirziar te khin a um. Mah cu hmanthlak ka van hmuh tikah cun ka lung a ṭha hrimhrim lo. Ka ngaih a chia taktak. Bawipa nih a kan kaltak, Bawipa nih a kan hlawt cang ti hi minung sinak in chim a fawi tukmi dirhmun a rak si ko. Zumtu kan hawile tampi nih an ruah lo hmanh ah zum lotu tampi nih cun an ruah khawh ngaingaimi a si. An zummi Pathian nih a kaltak cang hna. An zummi Pathian nih a hlawt cang hna. Minung pakhat zong an i pum kho ti lo. Cu hlan ah minung a tingting in a singsing in an i pumhnak minung pakhat hmanh an phan kho ti lo tiah an thim khawhmi a si, an ruah khawhmi a si. Hi coronavirus hi khuaruhhar taktak in vuleipi hi a rianṭuannak vialte hi stop a tuah dih taktakmi kha a si ko. Italy ram zong a ngan hna lo. Italy ram hi Europe ram ah a hmasa bik, fak bik in a tongmi ram an si. tawi tein an ram sining te kha van chim ka duh i coronavirus kong ah hin Italy ah hin coronavirus hi an hmuh hmasat hi January thla ni som thum le ni khat ah a si an ti i cucu minung pakhat pahnih an van hmuhnak hna ka si hi March nili a van phak ah cun minung za le pasarih kha an thi minung thong thum an zaw Maka kha March ni kul le ni sarih a van phak ahcun minung thong sawm riat le thong ruk le zali le sawm kua le pariat an zaw cang i thong kua le za le sawm thum le pali kha an thi cang. I atu July thla van phak tikah khan cun minung tinghnih leng khan zaw cang i tinghnih le thongsawm li leng khan zaw cang i a thimi zong hi thongsawm thum le thongkua le zakua nak tam kha an thi cang fak tukin rianrang in Italy ramah hin coronavirus zawtnak hi a tlak tikah Tunai bantukin St. Peter Square zong kha minung pakhat hmanh phan kho ti loin Pope zong amah pakhat te lawngin thlacamnak a rak ngeihnak cu a si. Miphun i kan ruah a si zongah ram sinak i kan ruah a si zongah chungkhar pakhat sinak i kan ruah a si zongah zumtu pakhat nunnak i kan ruah a si zongah hin bawipa nih hin a ka kaltak ko maw bawipa nih hin a ka hlawt maw ti hi thil phunzakip ruangah hin kan hmuh kan tonmi kan cungah a tla thliahmahmi thil hna ruangah hin ruahnak um lengmang tawnmi a si. Tuchun ni ah Hope Saba Chin Emmanuel Church zumtu nu le pa u le nau nan di laksa chim ka duhmi cu cathiang ah fiang tein kan hmuh bantukin Zafaniah sinah Bawipa bia a rak phan i Zafaniah nih a kan chimhchimmi kan theihmi te hi tuchun ni ah hin chim ka duh vemi cu si. Na chungah ralkap bantukin Bawipa cu a um ko ti hi tuchun ni ah hin chim ka duhmi a si. Bawipa na sinah um ko. Bawipa nan innchungkhar chungah um ko. Bawipa kan Khrihfabu chungah um ko. Bawipa ka sinah um ko. Bawipa hi kan sinah um ko timi hi tuchun nih hin chim ka duh bikmi a si. Harnak timi hi zawtnak a si zongah Fahnak phun zakip a si zongah sunghzatlaknak a si zongah hin sualnak ruang zungah hin zumtu hna nih hin ton a si i sualnak a ngei lomi miding bak a simi Pathian nih a hngalh bakmi miding a timi Job miṭha pa cung zongah khan a rak tlung vemi a si. Ahohmanh nih kan cungah a tlun tikah hin kan hrial khawh mi kha a rak si lo. A biapimi tu cu harnak kan ton tikah hin Bawipa hi kan i hlat cang hlah maw ti hi ruahnak a van luh caan ah Bawipa kan sinah um ko timi kan theih khawh ṭhan nakding kan hmuh khawh ṭhan nakding caah cun Bawipa kan hmuh khawh ṭhan nakding caah cun Bawipa kha kan kawl ṭhan kha a herhmi ka si. Bawipa kha kan thinlung dihlak in kan kawl ṭhan kha a herhmi a si. Cuti Bawipa kawlnak kha a har tuk caah cun dawh. Mi tampi hi nikhat hnu nikhat in sualnak nih khan a pilpi hna i harsatnak nih a nanh hna tikah, fahnak nih a tlunhnawh hna tikah khan duhsah duhsah duhsah in an pil hna i Bawipa kha kawl duhnak zong kha an nei thai ti hna lo i Cuticun a donghnak ah khan an liamthainak kha a si tawn. Nifatinte kan nunnak ah hin a phun zakip harnak hneksaknak hi a um ko lai. A biapi mi cu Bawipa ka kan phil lo i Bawipa hi ka chungah um ko ṭung. Bawipa hi ka kawla cun ka hmuh khawh ṭhan ko ṭung timi te hi kan i fian kha a herhmi cu a si. Zafani ah hi a tuanbia kan zoh tikah kan hmuhmi cu Judah siangpahrang Josiah chan ah Pathian bia a rak phuangtu profet a si. Hi Judah siangpahrang Josiah cu Hezekiah siangpahrang in a pu Manasse in a pa Amon in an sining kha kan zoh tikah Hezekiah siangpahrang cu Pathian duhnak a tuahmi a si, Pathian nih thlaw chuahmi a si. Sihmanhsehlaw a pu le Manasse le Amon cu sualnak a tuahmi Baal biaknak kha ram chungah a luhpitu hna le Pathian duhlonak vialte a tuahmi an si Pathian thinlung a tong lomi an si Josiah siangpahrangtu cu Pathian lung a tongmi a ram chungah khan Pathian caah zeizong vialte a thar ma thok i a rak tuahtu ka si Baal zumnak vialte le khuachia khuahrum an zumnak vialte a pupa hna nih a tuahmi vialte kha a rak hrawh dih a rak thianh dih i zumhnak ah ami a miphun vialte kha kar hlan rak hranpitu hna kha si zei ruang dah kong ka van chim si ahcun kha Josia khaw in amah a van changtu siangpahrang pathum an um rih i cu hna pathum cu pathian duhnak kha Josia bantukin tuah duhmi an rak si ve lo hna tikah khan a donghnak bik ah cun Baibal hun siangpahrang sal ah khan an dihlak te an miphun ningpi in an rak tla hna. Hi Josiah lio caan ah hin Zafaniah nih hin Pathian bia Pathian sinin a hngalhmi vialte kha a rak phuanmi cu a si. Judah mi hna an dihlak te harnak chungah an luh dingmi kha Pathian nih sal chungah an van tan lainak ding le Pathian he ai hlatnak chin lengmang ah khan an van um cangnak ding vialte kha Pathian sinin a theihmi le Sihmanhsehlaw matu chung cun Zafaniah dal hnihnak chung kan hmuhmi cu caang thumnak kan hmuhmi cu Pathian nih hin hong kawl hna seh ti kha Pathian bia a theihmi cu a si i Pathian nih hin a mi hna hi harnak chung kan um lio zongah khan a kan kaltak lo i Pathian nih hin kan chung te hin a kan umpi peng ko i amah Pathian kan kawl peng ko si ahcun Pathian cu kan cungah hin aa lawm ṭhan lai timi kha ka hin a chim duh bikmi cu a si. Cucu kan mitthlam ah hin cuang kho seh ti kha ka duh ngaingaimi a si. Minung hi harnak chungah kan phak caan kha um te ko lai cio in atu ah a phan cangmi zong kan um kho hmailei zong ah phan khomi kan um hna cu harnak cu a phun zakip kha si kho Judah mi bantukin saltannak zong si kho asilo atu i coronavirus zawtnak chung i kan um zong hi a si kho Asiloah sunghzatlaknak kan innchungkhar nih kan tonmi pumpak nih ngaihchiatnak kan tonmi te pawl le asiloah kanmah nih kan tuah ruangah ṭhatlonak kan tuah ruangah sualnak kan tuah ruangah cu sualnak nih a kan khumh cang i cu chung i kan phaknak te pawl zong kha a um khomi a si. A zeiti a si zong ah khan Zei bantuk dirhmun i kan phak lio caan zongah khan Pathian cu kan chung te ah hin a um ko timi kha Zafaniah sin i kan theihmi cu a si. Cu Pathian kan sin i ummi, kan chung i ummi Pathian cu ralkap bantukin kan chungah um tiah Pathian bia a theihmi cu cu Pathian cu ralkap bantukin a ṭhawngmi kan tonmi vialte kanmah nih cun kan i tei kho lai lo sinain amah ṭhawnnak in kan tei khawh dingmi mi tampi nih cun mei hihi thinlung depression a cangmi te pawl hna kha thazaang peknak ah an hmanmi si hi A lung a dongmi hna zong mah tein cun a zeitihmanh in i hrinthannak ti pawl a nei kho lomi Pathian nih ṭhawnnak an pek ṭhan lai, Pathian nih an tummer ṭhan lai, Pathian nih damnak an pek ṭhan lai. Cu a ṭhawngmi Pathian kha kan chungah khan a um ko timi kha fiang tein zafnih a sin kan theihmi a si. Cu si cahcun Pathian cu kan sinah um ko timi hi tuchun nih in chim ka duhmi a si. Cu Pathian nih cun zei bantuk caan, zei bantuk dirhmun kan phak zongah khan hong ka kawl hna seh timi kha a kan duh pengmi ka si. Pathian kha nangmah nih na kawl lo cun na hmu kho lai lo. Cucaah cun Jeremiah chung zongah fiang tein Pathian bia kan theihmi cu Nan ka kawl ahcun nan ka hmuh lai ti. Nan thinlung dihlak in nan ka kawl ahcun nan ka hmuh lai ti. Bawipa kha kan kawl a hau. Tuchun ni ah kan Khrihfabu sining hi pastor ka sinak in kan theihnak hna zong a um i kan cuanhnak hna zong a um minung tampi hi thinlung lei ah retheihnak phurrit a phurmi zong tampi nan um hna damlonak nih a nemmi hna zong nan um hna ngaihchiatnak a tongmi zong nan um hna Nangmah na thinlung chungin a tuar innak, na khuaruahnak kha ahohmanh nih kan in theih kan in hmu kho hna lai lo. Pastor zong nan ka chimh dih cikcak lo ahcun kan thei kho hna lo. Nupi le va le hmanh hi kan tuarinnak hi a dih um ek tiangin aa chim lomi kan si hna. Nangmah lawnglawng nih na cungah a tlungmi harnak ruangah na tuarinnak kha nai theihmi kha a si. A lungdong sualmi hna na si maw? Pathian he hlatnak hmun ah kei cu ka um ko cang ti a ruat sualmi hna na si sual maw? Nifatinte hi Pathian duhlonak ka tuah ruangah asiloah ziah ka ṭhat ko ṭung? Kei cu a zeilei poah Ka ṭhat ko ṭung, zeiruangahdah ka cungah hin vanchiatnak hi pakhat hnu pakhat in a tlun tiah Bawipa ziah ka sinah na um lo? Ziah Bawipa na ka hlawt tiah thinlung chungah hin a tuaringmi hna nan um sual ahcun thazaang pe kan duh ko hna. Hi vuleipi kan khua kan ram le kan pawng kan kapi thil a cangmi ruangah a lung a dongmi hna nan um sual ahcun thazaang pe kan duh ko hna ralkap bantukin a ṭhawngmi kan pathian cu na chung a um ko pathian nih hin an kaltak hrimhrim lo pathian nih an hlaw hrimhrim lo tuchun nih na chung ti hin pathian um ko timi hi ka hin chimh kan duh ko amah belte cu Pathian sinin luatnak hmuh na duh ve si ahcun Israel mi hna sal an tannak in kum sawm sarih a tlin ah luatnak an hmuh bantukin Pathian nih thluachuah pekmi hna Jerusalem an khualipi ah lunglawm taktakin an kir khawh ṭhan bantukin nang zong damnak na hmuh ve nak ding sualnak vialte na tei khawhnak ding na cungah tlungmi vanchiatnak hna hi na tei khawhnak ding caah cun Pathian kha na kawl a hau Pathian kha na thinlung dihlak in na kawl a hau Pathian he kai hlat cang timi ruahnak si loin Bawipa ka sinah um ko timi ruahnak hi Pathian kha na fuh ṭhan a hau Bawipa nih luatnak kan pek ve hrimhrim lai. Bawipa nih damnak kan pek lai. Bawipa nih hnangamnak kan pek lai. Bawipa nih lunglawmhnak kan pek lai. Kan Pathian cu a bia cungah a zungzal fek tein a dirmi a si. Hika Zafaniah zongah fiang te kan hmuhmi cu Na cungah a lung aa lawm lai i a tha nuam lai. A dawtnak cu an hmuhter ṭhan lai. Hlanlio bantuk khan na cungah lunglawmhnak au thawng he aa lawm lai tiah fiang tein kan hmuh ko. Hlanlio bantukin Hlanlio ah Bawipa caah duhnung tehi kan rak nun lio bantuk tein hlanlio ah lunglawm tein hi biakinn thiang chungah minung kan rak khah lio i amah kan rak thangṭhat amah kan rak biak bantuk tein hlanlio ah zawtnak a rak um lo i hnangam tein le lunglawm tein kan luhchuah kan tlun len khawh bantukin Bawipa nih hi chung vialte in luatnak, himnak, damnak a kan pek ṭhan lai i kha tikah a mi hna kan i lawmhnak kha a kan hmuh tikah cun Bawipa zong a hlan bantuk te khan lunglawmhnak he aa lawm ve ko lai. Cucaah cun kan Pathian hi kan sinah um ko timi hi tuchun nih in chim ka duhmi si. Pathian cu na sinah um ko. Pathian cu na innchungkhar chung te kan um ko. Pathian cu kan Khrihfabu chungah um ko. Pathian cu kan pawng te ah hin a um zungzal ko. Kan mah tu nih hin zei bantuk thil kan ton zongah kan kawl a herh peng tawnmi tu kha a si. Salm fung zan le fung sawmthum le fung sarih canglinak zawnte hi van rel ta ka duh. Cangli cang ah cangruknak zawnte van rel ta ka duh. A donghnak lei ah kan phan ko cang. Hlam Sam Hlapawt fapa nih hin phungzal le sawmthum le pasarihnak ah a phuahmi te ka hin cang li cang nga cang ruknak zawn te van rel ka duh ko. Tihin a phuah. Zeitindah Bawipa hla cu miphun dang ram ah kan sak khawh lai? Jerusalem, nangmah kha kan philh a si ahcun ka orhlei kut hi car seh. Nangmah kha kan hngalh camcim lo i kaa lawmhnak sang bik ah kan chiah lo ahcun ka lei hi ka dang ah i beh seh. U le nau le hna, Babylon salla an tan hnu cungah hi hlafung te hi an phuahmi a si hi Hi hlai fiang tein kan hmuh khawhmi cu zeidah a si ti ahcun cu bantuk harsatnak hmun ahcun Pathian hla hi sak a har ko timi kha si. Pathian kha an siangpahrang hna nih an rak hlawt tikah Pathian a um kha i fiang loin a dang pathian kha an rak fuhpan tik an rak biak tikah an cungah fahnak ngan tuk a van tlun tikah hin cun an lung a fim ciammam i Jerusalem nangmah kha kan phil a si ahcun ka orhlei kut hi car seh ti zongah chiat an i ser cang. Cucu an la phuahnak a si. Nangmah kha kan hngalh camcim lo i ka lawmhnak sang bik ah kan chiah lo ahcun ka lei hi ka dang ah i beh seh ti tiangah chiatsaknak hlam phuah cang. Kokanau le hna a hlam bantuk tein Bawipa lunglawmhnak he aa lawmh khawh ve nak ding caah cun amah Bawipa kan theih hi a biapi tuk hringhran. Amah Bawipa kan kawl hi biapi tuk hringhran. Sal kan taan hnute pawl le fahnak ngan tuk kan cung i a tlun hnute pawl i chiat i serh te pawl kha zeihmanh sullam a ngeimi si ti lo. Khi tik caan ahcun amah Pathian hla zong hi sak khawh a si te lai lo. Atu caan kan ngeih lio te ahhin, atu kan lung a fim lio te ahhin Aw Bawipa, ka sinah um ko ti te hi hngal hna u sih. Bawipa nih a ka kaltak lo. Bawipa nih a ka hlaw lo. Harnak cu ka cungah tlung ko hmanh seh. Bawipa nih a ka hlaw lo. Bawipa nih a ka kaltak lo. Zeicah cathiang nih pei mafiang te na ka chim cu. Bawipa cu ka chungah hin a um ko hi timi hi tuchun ni ah hin a thar in ruat ṭhan ko hna u sih. Cuti a si i Bawipa kan kawl. Kan thinlung dihlak in Bawipa kan kawl i amah kan fuhpanh ṭhan a si ahcun Bawipa kan cung aa lawm ṭhan ko lai. Bawipa kan cung i aa lawmh si ahcun a hlan bantuk tein lunglawmhnak kha a um ṭhan lai. Buanchukcho a van dih tikah harnak vialte, tilet a thomi, thlichia a hrangmi vialte kha a van daih tikah Noah nih raithawinak a tuah i Noah nih Pathian kha a kawl colh i Pathian kha Pathian sinah hin raithawinak a tuah tikah Bawipa nih zeitik hmanh ah rawhnak ka tlunter ti lai lo tiah biakamnak a rak tuah. Kan Bawipa cu amah a kawlmi hna Kan Bawipa cu amah a fuhmi hna, kan Bawipa cu amah sinah lunglawmhbia a chimmi hna cungah hin a zungzal a ṭhatnak hi a hmunhter peng ko. An cungah hin a lung aa lawm peng ko timi hi tampi Baibal chungah kan hmuhmi a si. Cu si caah donghnak bik a van chim ka duhmi cu Zefaniah nih Pathian bia a rak theihmi a rak Chimmi tuchun ni ah cathiang in kannih zong nih kan theih vemi te hi kan nunnak hin i nunpi hna u sih. Cucu kan chungah Bawipa a um ko. Bawipa nih a kan kaltak lo. Bawipa nih a kan hlaw lo. Amah kha kan thinlung dihlak in fuhpanh ṭhan ko hna u sih amah kha kawl ko u sih cuti kan tuah a si ahcun ka hin fiang tein cathiang nih a kan chim bantuk tein na cungah a lung aa lawm lai i a tha nuam ko lai a dawtnak cu am hmunhter ṭhan lai hlan lio bantuk khan na cungah lunglawmhnak au thawng he aa lawm lai bawipa kan sinah um ko Kan dihlak te Pathian nih thluachuahnak kan pe ko seh.